A fi Caitlin Newfield. Yn y newyddion heddiw rydyn am glywed hanes canllaw iau newydd i herio bwlio yn ysgolion Cymru. Wedi ymuno efo ni yn y studio y bore yma mae Josh Williams, ein gohebydd addysg. Bore da Josh. Bore da!
Fedrwch chi rannu ychydig bach o hanes canllawiau newydd yma? Mae'r canllawiau newydd wedi eu lansio gan Llywodraeth Cymru yn mis Tachwedd er mwyn herio bwlio mewn ysgolion. Mae'r canllawiau yn deud beth ddylai ysgolion ei wneud.
Diolch yn fawr Josh. Yn ymuno â ni o'r Senedd mae Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru. Bore da Kirsty.
Bore da. Pan fo Llywodraeth Cymru wedi lansio canllawiau newydd, rydyn ni wedi ymroi i sicrhau bod pob un o'n ddysgwyr yn teimlo'n ddiogel ac yn cael ei gofnogi'n iawn i wreiddu eu botensial yn llwyr. Rydyn ni'n benderfynol o fynd i afael â bwlio yn ei gyfanrwydd drwy deall a mynd at fraidd

Pobl yn deud straeon amdanoch chi. Cael eich taro. Cael negeseuon creulon. Cael pethau cas amdanoch chi ar-lein. Dydy popeth ddim yn fwlio fel pethau sy'n digwydd unwaith fel ffraeo gyda ffrind neu ffrind. A dydy pobl sydd ddim eisiau bod yn ffrindiau gyda chi ddim yn bwlio chwaith. Diolch yn fawr i chi, yn ôl i'r stiwdio.
Diddorol iawn. Diolch i bobl Wrecsam. Rydym ni rŵan am fynd i ymuno â May sydd yn Ysgol Plas Coch yn Wrecsam.
Bore da, rydw i yn Ysgol Plas Coch gyda phennaeth ysgol Mister Osian Jones, A Dewi, o'r cyngor yr ysgol. Dewi, Be ddylai plentyn wneud yn yr ysgol os oedd e'n cael ei fwlio neu gweld rhywun arall yn cael ei fwlio? Os ydych chi'n cael eich bwlio, mae'n pwysig peidiwch â meddwl fod ein rhaid ti yw hyn. Os ydych chi'n cael eich fwlio, mae'n pwysig dweud wrth rhywun, oedolyn neu athro, ac rhyw weithiau Siarad gyda ffrind i fynd hefo ti.
Diolch, Dewi. Mister Jones, beth ydych chi'n mynd i wneud gyda fel ysgol? Annog y ddisgyblion i dweud wrthon ni os nad ydyn ni yn gwybod fyswn ni ddim helpu. Da ni am cymryd popeth wrth ddisgyblion o ddifli a stopio bwlio.
Diolch. Yn ôl i'r stiwdio.
Diolch Mei, cyngor arbennig. Yn ôl rywun a Josh, ein gohebydd addysg. Josh, beth gall y plant sy'n ei chael hi'n anodd siarad â rhywun yn ôl yn yr ysgol neu gartref ei wneud? Cysylltu â Meic. Llinell gymorth am ddim i blant a phobl ifanc ydy Meic, fel eu bod yn gallu siarad â rhywun am eu pryderon bob dydd rhwng wyth y bore a a chanol nos. Mae'r wybodaeth i gysylltu â meic ar y sgrin. Diolch yn fawr Josh. Dyna ni wedi clywed am ganllawiau herio bwlio newydd Llywodraeth Cymru. Cofiwch, os ydych chi'n poeni am unrhyw beth, siaradwch â ffrind, oedolyn, athro neu gysylltwch â â meic. Hwyl fawr i chi.